Hello guys, welcome back to my online class. Course te ti dang ka ron zir lawk ani kha, ka thiam ve hmel tho em. Ke ni chu kan chhungkua in course te friends te kan nia. Ole, voin chu clear tu te ka video en ve lo ti aya in hlok pui le all tur thil ka ron hlui don chewa ngun deuin lo ngai thlaru o. He milim Statue of Liberty New York tia no pan laia kan au pui ve lau lau thin hian Thu ruk a lo pai ru kiau ring alawm le. Keini mai an kuangah pawha kan la beh ve eih hma kum sangkhat zariat sawmriat paruk October ni sawmhnih pariat daih tuah ah khan he Statue of Liberty hi France ram mipui ten United State te hnenah an pek a nia zalenna entirna a ni. He milim kertu hi Frederick Auguste Bartholdi a nia, milim chhunglam ruhrel duangtu hi Gustave Eiffel a nia. Chu hming chu ka hria hnu avang e i ti em? I ti dik e. Gustava Eiffel hian Statue of Liberty thir hmanga a duan chhuah zawh hnu hian Eiffel Tower duang turin Paris a pan leh ta a ni. He milim hi Romante zalenna pathiannu Zulzuya ker a ni a, a awmzia ah chuan he milim hi minu a ni tihna a nih chu. Tin, Lady Liberty tih te pawh a sawi thin a ni bawk. He milim hian a kut ding lamin khawn var lem a keng a, tin, a kut vei lam hian lehkhabu ni awm tak thil phek, Roman number a, July ni li, sangkhat za sarih, sawm sarih paruk tih inziahna a keng a. He ni hi United States ten zalenna an hmuhna ni a ni. Milim ke lam hi kawl leh khai diat a palchat lai lem a ni a, hei hi salte zalenna entir nana ker a ni. A tirah chuan he milimin khawnvara ken hi tuipui zau tak chhun eng thei tura light hmanga ti en a ni a, chu chu lawng mite hruaitu atan a tih a ni. He statue hi vawi leh khata tuk pum a ni lo va, Bartholdi hian a lu leh a banin khawnvar a keng lai hi a ker hmasa te te a, chu chu mipui hmuh theih turin pho chhuah a ni a. Tin, hetih lai hian United States hi a la pat che ve hle a, he statue chhunzawm tur hian sum leh pai a nei lo a ni.

Tichuan, milim chu vuah khawm a ni a, United States te zalenna hriat rengna lungphun, fitza sawmnga pakhat zeta sang leh a innghahna lei atanga tia fitza thum panga zeta sang Statue of Liberty chu a ding ta a ni. He milim hi Roman te zalenna Pathian nu hmel anga ker nia sawi ni mah se, mi thenkhat te chuan a ker tupa Barthodia nu Charlotte Baser Bartholdi a an thu an sawi a. Milim ker anih lai hian hmanlai Greece ho tena an khum thin, lukhum tung zawl, a chhip zum khum tir tura ruahmanna a awm a. Mahse chu chu a hnuah thlak lehin hmanlai lal tena an ropuina lantir nana lal lukhum, belval ang deuh an khum thin ang zul zui a duan a ni leh ta zawk a ni. He statue lukhumah hian kan hmuh angin ki pasarih a awm a, chu chu tuipui then sarih te leh khawmualpui pasarih te zalenna entir nan a ni. Statue of Liberty pawn lam hi dar sen kan tih copper leh bronze chawhpawla coat chhuah vek a ni a, bedlaw thliar kara dah a nih lai hian a rawng hi pawisa nawi rawng ang deuha eng sen buang a ni a. A rung tak i Mizo tawng a rawn dah chhuah dan harsa ka ti riau a, eng sen buang tih hian ka rawn dah a, min lo hrethiam dawn nia aw. Kum a kal ve zel a, a coat na dar sen hi a kal rel ve zel a, a rawng a inthlak chho ta zel a ni. Kum sangkhat zakua sawmbawr velah phei kha chuan. Milim chanve hi a rawng a eng sen buang a, a chanve a hring thung a. Kum sangkhat zakua sawm paruk vel atang khan milim thawm that hna kalpui a ni a. Tichuan, kum sangkhat zakua sawm hnih atanga vawiin ni thlengin Statue of Liberty chuan rawng hring a put a a ni. Aw le, tunah chuan Statue of Liberty chhungah lut dawn ang aw. A luhna kawngka hi pakhat a awm a, chu chu Centennial dawr tiin a hming an vuah a. Milim innghahna pedestal chhung lamah lawn chho dawn ila, chhawng sa rih zet a ni tih kan sawi tawh kha. Elevator hi a awm ve nain mi nawlpui ten an hmang lem lo va, step a lawn chhoh ngai a ni. Step thui zawng hi zasawmkua pahnih zet a ni a. Fit vak lo tan chuan thaw hlawi hlawina tham chu ni ve nia. Video a inhmuh ang hian luh leh chhuahna step hi a hranga siam a nia. Tichuan chau thaw hlawi hlawi chungin chhawng rukna i kal thleng ta a, a va hlawk thlak tak em. Chhawng rukna hi observation dek tih a nia. He hmunah hian zo thli fim ni lo, thiang zau ram thli fimin a lo chhem heuh heuh chianga i thlan tui far te pawh a lo chhem dai sawng sawng dawn a ni. Tin, tuipui zau tak tak te leh Manhattan khawpui, building ropui tak tak te i thlir kual thei dawn bawk a, a nuam ang chu aw. Kal ve manah a chhip lawn chhuak ṭhak ang aw i ti rilru a, milim lu, crown, an tih hmun a kal theihna ticket i lei bawk a nih chuan chhawng sa rihna aṭang hian step ah bawk i lawn chhoh leh a ngai a. He step hi double helix stairway tih a ni a, hei pawh hi a chhawng hnuai lam ang tho khan chhohna leh chhukna a hrangin a awm a, Room dang vak a awm lova i kal chauh char char a ngai a, hah chauh zual deuh laia han thut hah chawlhna tur erawh a awm ve zeuh zeuh thung a ni. Hmun sang hlau mi i nih chuan zawh zel lo a him ang aw. A tawpa tawpah chuan statue chhip kan thleng ta, he hmun bik hi The Crown tia an sawi chu a nia, vawi khatah mi tam tak luh phal a ni lo. The Crown hian tukverh sawmhnih panga zet a nei a, Heng tukverh te atang hian hmun tin mai chu chiang leh zual in i thlir vang vang thei dawn tih na a ni chu. Tin light tha tak vuah a nia, chu chu zan ah ti en thin a ni. Mi tam tak chuan kal ve ro ro ah khawm var lem thleng khian kan chuang chhuak duh an ti fo thin a. A ni ve la tak a, hmun sang hlau lem lo tan chuan he milim ban chung ah han din khaw thawn a, Pathian thil siam mawi tak tak te thlir a boruak thiang han hip vang vang kha a chak awm khawp ang. Mahse, kum sangkhat Zakua sawm paruk, Indopui pakhatna ah khan German sipai te chuan New York a lawngchawlhna hmun hi bomb hmangin na takin an bei a, Statue of Liberty pawh a lu leh a ban vel a che nghe nghe a. A chelai thawm tha nan hian US dollar nuai khat zet sen a ni nghe nghe a. He thil thlen hnu atang hian khawn var hmun, The Torch an tih hi mipui te him zawk nan tlawh pawh an phal ta lo va. Mahse, eng emaw thu lah chuan, He hmuna hnathawktu te erawh an lut chhuak thei thung a ni. The Torch thleng lawn chhuak tur chuan video a kan hmuh ang hian hetah statue nghawng ding lamah hian gate pakhat a awm a, chumi kaltlang chuan milim ban chhungah hian leihlawn a awm chho leh a, chu leihlawn tawpah chuan chhuahna kawngka awm lehin chu chu The Torch hmunhma chu a ni ta a ni. Aw le, hmelṭha ho, eng nge in ngaih ve dan? A nuam ngawt ang, ka kal chak e in ti nge? A hlauhawm e mai, ka kal ngam teuh lo in ti zawk. Statue of Liberty hi French architect Gustave Eiffel-a'n a duan lai khan a uluk khawp mai a. Bolt zaruk zat a sang ṭek in deng ta pawh ni se la, tlu chhe lo tur a duan a ni a. Tin, thlipuina lutuk tleh ta se, milim taksa hi engti zawng pawha in chi thum vel la then thei tur a duan a ni a. Tin, The Torch an tih a chhip a khawn var lai hi in chi ngaiin a che thei bawk a ni. Aw le, video dawt lehah i hmun ngaiah in hmu leh ṭhiau ang u aw. Chuan ka video min lo thlir sak avangin ka lawm lutuk e.